Magħna għandna l-Viċi Prim Ministru Dottor Chris Fearne, li wkoll huwa Ministru tas-Saħħa, u allura iva se nistaqsih fuq il-coronavirus għax l-affarijiet qed jiġru l-ħin kollu. U wara għandna wkoll l-esperti u intom li tidu ssaqsu tistgħu taqbdu tibdew iċċemplu ħalli tkunu tistgħu ssaqsu li tridu fuq il-coronavirus. Imma qabel, l-ewwel nett nilqgħek u nirringrazzjak li aċċettajt l-istedina, qabel xtaqt insaqsik inti l-ewwel darba li se titkellem fil-pubbliku. wara l-elezzjoni. L-ewwel darba nitkellem fuq television. Eh, television, ekku, ekku.
Meetings u tkellim.
Ekku. Le.
U fuq radio u kont. Ekku, kont il-favorit inti illi tirbaħ din it-telliqa. Xġaraf, ġaraf daqqa. Għale, Pepi, jena
il-ħajti kolla. Interessat fil-politika, il-ħajti kolla. Nishtiq li jena jgħet fil-politika pal ħafna politiċi għana ta' biex nara li soċieta tal-lum tkun aħjar minn tal-bira u ta' għada tkun aħjar minn tal-lum. U dejjem rajt, minn mindu kont żagħżugħ, li l-Partit Laburista kien l-aħjar mezz ta' kif tagħmel dat-tibdil fis-soċjetà. U allura minn mindu kont żagħżugħ dejjem kont attiv fil-Partit Laburista. U allura kienet din l-opportunità li jiena nkun kandidat għal mexxej tal-Partit Laburista għalija kien privileġġ u unur kbir. Jiġifieri dawn l-aħħar ġimgħat kienu jiena kont qed ngħix ħolma ta' ħajti kollha, privileġġ kbir illi jiena letteralment kont konsidrat li nkun il-Mexxej tal-Partit Laburista. U dak il-privileġġ għadu nħossu, għadni nħossu. Imma x'ġara? Ħadtha for granted, pereżempju, r-rebħa? Le, li ġara kien li. Għax kont xi 6 jew 7 percent, qisek. Imma aħna dejjem għedna l-figuri wieħed ma jridx jagħti kasu. Issa jiena mhux se noqgħod, rajt ħafna analiżi diġà u ċert li ħajkun hemm ħafna iżjed fil-ġimgħat u fix-xhur u probabbli anke fis-snin li ġejjin naħseb. Imma inti ma tafx x'ġara ġifieri ma tħoss. Jiena ħanejlek. Ara kieku kellek tmur lura. Ħanejlek Pepp. Jiena
jiena l-lealtà lejn il-Partit Laburista kienet għadha u ħa tibqa' assoluta. Mhux hekk qed insaqsik u m'għandix dubju. Ħawieġbek. U m'iniex bir-rispett kollu lejk u lejn kull min jipprova jagħmel dat-tip ta' mistoqsijiet, m'iniex se ngħid affarijiet illi nħoss li jistgħu jweġġgħu l-Partit. Jekk jekk, mhux qed ngħid illi hemm, jekk ikun hemm affarijiet tal-partit, jiena nifhem illi għandhom jiġu diskussi internament. Jiġifieri mhux se noqgħod. Mhux qed insaqsik tagħmel hekk, qed ngħidlek kemm intix taħseb. Jiġifieri mhux se noqgħod ngħid affarijiet illi jistgħu jew ma jistgħux jitfgħu lill-partit fuq dawl ħażin. Jiġifieri jiena l-lealtà tiegħi. Però kieku kellek tmur lura. Jiena qedta u nerġa' ngħidha, kburi kont, għadni u nibqa' li jien Laburist. Imma kieku kellek tmur lura, Dottor Fenech, hemm xi ħaġa li għamilt li xtaqt li m'għamiltx fil-kampanja. Ħalilek, aħna kellna kampanja tajba ħafna. Jiena l-ewwel nett irrid nirringrazzja lill-campaign manager u t-tim tagħha li għamlet għamlu ħafna xogħol tajjeb ħafna. Kellna kampanja slick ħafna, jiġifieri kemm fuq is-social media, il-mod kif organizzajniha, il-mod kif iltqajna man-nies ma' Malta Għawdex kollu. Jiġifieri kienet kampanja tajba ħafna. Imma dan x'se jagħmel? Seta' kien hemm għax ħaddieħor kellu kampanja aħjar forsi, jiġifieri inti mhux qed tikkompeti. Tammetti li kellu kampanja aħjar biex rebaħ, mhux hekk? Il-maġġoranza tan-nies li votaw, jiġifieri l-maġġoranza tal-membri Laburisti, ivvutaw il-kandidat l-ieħor. Ma ġejniex sitta b'xejn, ġejna sitta b'ħamsa, ġifieri kien hemm 7,000 ruħ li u nirringrazzjahom u nirringrazzja anke l-min ma votalix, ġifieri l-parteċipazzjoni daqshekk kbira. Massiva, massiva.
Interess totali.
96% tan-nies li saw divvutaw votaw. Tajċa ħaġa kbira din. Juri li l-Partit Laburista huwa parti b'saħħtu u dinha dejjem għedni aħna matul il-kampanja. Irridu naraw li l-partit tagħna jħoroġ iżjed b'saħħtu Minn dil-kampanja milli beda. U fil-fatt ġara. Fejn kont hekk meta sirt taf li ma rbaħtx? Ir-riżultat jiena kont, fehm, is-Sibt għamilna ġurnata niġru ma' Malta u Għawdex anke tlajna. Le meta beda ħereġ ir-riżultat? U mbagħad filgħaxija mort naqra nintaqa' man-nies li kienu qed jaħdmuli. Irrid nirringrazzja lill-mijiet ta' volontiera li kelli matul il-kampanja. Tim fabuluż għadni nafulhom sal-lum u nibqa' nafulhom għal għomri kollu. Wara li spiċċat f'ġifieri fit-tmienja ta' filgħaxija mort ftit ħdejhom, u mbagħad mort nistrieħ naqra d-dar, għax kont naf li r-riżultat se U mbagħad wieħed ikun jaf biex jibdew in-nies tiegħek li jkunu fis-saħħ jgħidulek x'inhu jiġri u ma jiġrix. U ħassejt li kelli nħalli l-ispazju lil Robert Abela u t-tim tiegħu Biex ma jmurx iqara xi inċident żgħir kemm hu żgħir dikinhar u allura jiena dikinhar tal Min qalek imma isma' ma rbaħniex tlift.
Jibdew jgħidulek u minn. Bdejt indun anke mit-television. Le mhux mit-television, ħafna qabel. Indunajt qabel.
Tkun taf, tkun taf li aħna l-elezzjoni ġenerali, ir-riżultat jibda jitħabbar f'nofsinhar, l-elezzjoni ġenerali. U l-partijiet ikunu jafu kmieni filgħodu. Jiġifieri. Kont taf kmieni int jiġifieri. Kont naf ħafna qabel ma ġara, ma tisek sparixxejt, ma rajnik. Le, ma sparixxejt xejn.
Le, qed insaqsi, aħna ma rajnik xejn nagħmlu hekk. Ħadd ġurnata off, naħseb kien ħaqni ġurnata off, jiena vera nħadem ħafna u magħruf li nħadem ħafna u n-nies li jaħdmu miegħi jgorruli li li. Għid il-verità, kien hemm mument. Imma waqaft, seħħ waqaft ġurnata. It-Tlieta erġajt bdejt naħdem. Ma kienx hemm mument li bdejt tgħid aħjar nerġa' mmur serġen? Le, ta' jiena minix, jiena minix baħri tal-bnazzi biss, ġifiri l-ħajja fija il-tajjeb u fija ħazin taħħa, fija diffiċli fija il-faċli, jek inti tiħu l-faċli biss u ta' qalbek ma ta' jiġi li best. Ma ta' meċe. Fil-portis kien li.
Ħanajlek, jiena, għax jiena diħlu ħirex l-isptar bħala ministru. Jukluni subajja ta' biex immur nagħmel xi operazzjoni meta kun qiegħed għaddej speċjalment miswali ta' tfal. Biera kontu biera kont hemmhekk mal-Prim Ministru.
U bdat nara wiċċkom u tibda tħarsu lejn dawk it-tfal. Nista' nimmaġina x'kontu qed tħossu. Mhux qed ngħid illi ma nimmissjax dak ix-xogħol. Imma jiena la dħalt għal da għal din il-missjoni għalija din hija missjoni. Il-wart u x-xokk tieħdu il-kol ma tistax tgħid jiena ħa nagħżel l-affarijiet it-tajbin biss u l-affarijiet id-diffiċli. Niskarthom, jiġifieri le, jiena nixtieq, dejjem xtaqt nagħti servizz lill-partit u lill-pajjiż, xtaqt li nkun nista' nagħtih f'kariga ta' Mexxej u ta' Prim Ministru, però nista' nibqa' nagħtih xorta f'kariga ta' Deputat Mexxej u ta' Deputat Prim Ministru. U hekk ħa nagħmel. Issa għandna lilek il-Ministru u Deputat Prim Ministru lill-Prim Ministru Robert Abela. Ħadt diversi deċiżjonijiet illi n-nies, anke nies Nazzjonalisti, qablu magħhom, speċjalment fl-ewwel jiem. Inti, l-ewwel nett, nimmaġina li taqbel ma' ħafna mid-deċiżjonijiet. Kien hemm xi ħaġa li ma qbiltx? Ħa ngħidlek, ara, jiena
ili fil-Kabinett, qed nipprova naħseb kemm il-laqgħa tal-Kabinett mort. Naħseb ili nattendi xi tliet, naħseb attendejt tliet mitt laqgħa tal-Kabinett f'sitt snin. Għax ikollna qisu laqgħa fil-ġimgħa, ħamsin fis-sena, xi tliet mitt laqgħa tal-Kabinett. F'kull laqgħa tal-Kabinett ikollna għaxra, ħmistax, għoxrin tema differenti. Ma niftakarx tema waħda, lejla waħda, illi ma kienx hemm dibattitu fuqha fil-Kabinett. Jiġifieri da jkollok 20 ruħ, 20 ruħ kollha ta' stoffa, Ministri, Segretarji Parlamentari. U jkun hemm dibattitu sħiħ. Jiġifieri qatt ma jkun hemm xi ħadd jgħid xi ħaġa u jaqbel kulħadd. Alla ħares, aħna kull ma jgħid persuna waħda jaqbel miegħu. Le, mhux qed ngħidlek. Jiġifieri dak id-dibattitu dejjem ikun hemm. Pubblikament. Ġeneralment li jiġri jkun, li jiġri jkun, illi Jew wieħed jikkonvinċi lil ieħor u allura naslu f'pożizzjoni, jew sibu kompromess għax il-politika ħafna drabi hija kompromess, jew jekk naraw li ma nista' naslu ngħidu dinha nagħmlu naqar fil-ġemp u nsibu tri oħra kif naslu. Pereżempju, għanti keżempju. Ġifieri jiena qatt ma niftakar biex nara dan l-argument. Mitlet mitlaqa tal-kabinett li mort. Illi ħriġna mill-kabinett u ngħidu fuq dejjem hawn il-ġlid bejnietna. Dejjem qbilna, dejjem sibna soluzzjoni. U hekk ħajpa jiġri. Ġifieri ma jfissirx Illi ma jkunx hemm dibattitu ma jfissirx illi ma jkunx hemm diskussjoni, ma jfissirx illi ma jkunx hemm min ibiddel il-pożizzjoni tiegħu. U mbagħad ngħidlek oħra wkoll, aħna hawnhekk qegħdin ħar qormi. Jekk aħna jiena u int niftehmu li mmorru l-Belt, jiena nista' ngħaddi mill-Marsa, inti tista' tgħaddi minn Ħamrun u fl-aħħar naslu l-Belt. L-importanti fejn tasal, mhux neċessarjament minn fejn tgħaddi. Ma pereżempju, jekk nieħdu pereżempju, qabel l-elezzjoni tiegħek Kont issuġġerejt, tinsisti, li l-Kummissarju għandu jintgħażel bit two thirds. Eżatt, eżatt dan li qed ngħidu issa. Issa fil-verità mhux se jintgħażel bit two thirds. Jiġifieri dik ma tibqax issostniha inti. Eżatt li qegħdin ngħidu issa, aħna qegħdin ngħidu. Jiena għedtlek minn Ħar Qormi it-tnej aħna rridu mmorru l-Belt. Minn għadda mill-Marsa. Imma inti għandek policy differenti. U minn għadda, le le, issa ngħidlek, minn għadda u minn għadda mill-Ħamrun. L-iskop dejjem kien illi aħna rridu li l-Kummissarju tal-Pulizija jkollu kemm jista' jkun appoġġ tal-poplu kollu. Jiena kont issuġġerejt triq li jintgħażel miż-żewġ terzi tal-membri tal-Kamra u jekk ma jkunx hemm qbil eventwalment biex tittieħed deċiżjoni mbagħad tkun il-maġġoranza. Jew hemm it-triq l-oħra li hija triq, ejja nkunu onesti issa, tal-Kummissjoni ta' Venezja li jiena kont jien li tlabtha biex tiġi l-Kummissjoni ta' Venezja Malta. Hemm it-triq tal-Kummissjoni ta' Venezja li da jkun hemm sejħa pubblika u jintgħażel b'sejħa pubblika. Fl-aħħar mill-aħħar, l-għan ħa jkun li l-Kummissarju jkun igawdi aktar rispett tal-poplu Malti hawn. Naslu minn triq, naslu minn oħra ma jimpurtax, l-importanti li naslu. Evarist Bartolo f'kumment fuq il-Facebook qal, Mhux biss li qed ngħidu li għamilna l-liġijiet u l-istrutturi, dak li qed issemmi int, u li qed ninvestigaw, fuq kollox iridu jitressqu n-nies il-Qorti u jieħdu li ħaqqhom huma min huma bla biża' jew favuri.
Naqblu mija fil-mija, dejjem għedniha u nibqgħu nsostnuha. Imma s'issa ġifieri.

X'jiġifieri? Il-gvern, ma le, il-gvern mhux se jindaħal fija. Okej, imma jgħid. Ċara.
Okej. Imma għaxin. Hekk qed ngħidlek li mista' tiġri, kif qed ngħidlek nassumu li ħad tiġri. Mista' tiġri. Meta kien hemm il-Panama Papers, meta kien hemm il-Panama Papers, inti ġejt fil-programm u għedt u kont tiddefendiha l-ħaġa fil-pubbliku. U mbagħad, jiġifieri kont kont tajt, mbagħad kont għad tisma' mhux inti u anke l-Prim Ministru għattu għamilna żball dikinhar illi ma tkellimniex u ma ħadniex passi Dikin għatta din inti. Ma defendejna li xaħat. Le, mux t-defendi.
Ma jimxiex ma l-liġi tal Imma illum il-ġurnata, jek tara ħagġa bħal di, terġa tiġri. Terġa t-repeti l-istess bal. Etnejlek xarru tont.
Deputat Prim Ministru. Iva. Il-gvern mhuwiex se jindaħal f'xi proċess mm. tal-qrati jew tal-pulizija biex iwaqqaf xi investigazzjoni. Fuq ħadd, mm. period. Mm. Le, Inti li l-gonna l-mizzi taħ il-kariga li taħ Kont qed taqbel magħha. Liema kariga?
Il-kuntratt m'għandix taqsam mal-Prim Ministru. Il-kuntratt diġà il-kuntratt diġà tqal, kien hemm diskussjonijiet. Ekku, dik mhux imma l-Prim Ministru talbu biex. Il-Prim Ministru tkellmet il-Ministru fuqha u dak m'għandix inżid magħha. Ekku, tal-OSCE pereżempju. Tal-OSCE wkoll.
OSCE jiena nifhem, ħa nkun ċar, jiena nifhem illi sal-lum Konrad Mizzi huwa parti mill-Grupp Parlamentari Laburista. u għandu l-obbligi bħala. Ġifieri qbilt li jittieħed dik il-kariga? Qed ngħidlek, għandu l-obbligi li dik kienet deċiżjoni tal-Prim Ministru u ma kienx deċiżjoni tiegħi. U mbagħad il-Prim Ministru wara ftit sigħat reġa' qal li neħħiha dik il-kariga. Ma sabba qalu li inti suppost irtirajta u ma rtirajtax inti fil-Parlament. Le, jiena kont jiena bħala leader of the house, dik hija proċedura, mhux jiġifieri għax inkun għamilta jien, għax inkun ressaqta jien l-liġijiet kollha. Kont skomdu li tirtira. Inkun qed irressaqhom, inkun qed. Kont skomdu li tirtira ġifieri. Jiena nifhem illi ladarba l-Membri Parlamentari huma parti minn grupp, għandhom obbligi f'dak il-grupp. Fosthom illi jiġu għall-Grupp Parlamentari, jiddiskutu u jivvutaw fil-Grupp Parlamentari, fosthom illi jiġu l-Parlament u jivvutaw fil-Parlament, fosthom illi jkunu parti minn kumitat tal-Parlament u fosthom illi jkunu delegazzjonijiet, parti minn delegazzjonijiet. Jiġifieri nifhem illi kull Membru Parlamentari għandu dawk l-obbligi. Issa jekk Konrad Mizzi nnifsu persuna waħda kellux ikun fl-OSCE jew le, dik kienet deċiżjoni li ħa u reġa' irtira l-Prim Ministru. Li Justin Caruana rreżenjat, qbilt? Justin Caruana
għalija mara kbira, jiġifieri għamlet ħafna, jiena naħseb ma' ħadd f'Malta ma għawdex li jgħidlek xi ħaġa kontra Justin Caruana innifsu. Naqblu, naqblu. Naħseb hija persuna li għamlet ħafna ġid. Fil-politika kultant mhux biss jekk għandekx raġuni legali jew le, imma anke Tbati konsegwenzi ta' min ikun lejk jew madwarek. Kellna Ministru li rriżenja ħabba driver tiegħu. Kellna Segretarju Parlamentari rriżenja għax għamel xi ħadd xi ħaġa li kien fis-segretarjat tiegħu. Ġastini, Kellna ħabba- Ministru li rriżenja ħabba li t-tifel tiegħu kellu kien Kellu- qabel bid-droga fl-antik. Kien hemm oħrajn. Għadu kif iva, semmi iva.
l-kooperazzjoni ma' Iva. Martin hawn U it-tekniku Ġastini tagħna. ħasset illi kellha twarrab minħabba xi ħaġa li ġie allegat li għamel il-partner tagħha. Jiena ngħidlek Justin għandha għad għandha karriera b'saħħitha fil-politika għadha għadha żgħira Justin u nawguralha ħafna iżjed xogħol u li nerġgħu narawha attiva diġà qed narawha attiva fil-Parlament u fil-Partit. Nawguralha.
Qbilt ukoll mal-Prim Ministru li ma jneħħix il-fjuri fuq il-monument u din kienet xi ħaġa li. Kawża li ġiet. Le qabel, imma din għamilha qabel. Bilt Mela- inti meta għamilha din? Mela, jiena naqbel, jiena qed- qed taf anka waqt il-kampanja tiegħi, li nifhem illi fejn hemm il-feriti fis-soċjetà tagħna, għandna nippruvaw indowwuhom. mhux Imma insomma nippruvaw l-Laburisti nżiduhom. uħud minnhom almenu rrabjaw. Ħa ngħidlek, il- il- Insomma, il-qorti so qalet- veruti huma. Il-qorti tat raġun l- l- li xnaħat ukoll, eh, biex inkunu ċari, il-qorti qalet tista' tagħmel fjuri madwaru, imma fuq il-monument innifsu tagħmlux xamat u affarijiet hekk. Jiġifieri Imma xorta qaltilhom din libertà tal-espressjoni, hemm monument spontanju. U għaddej, u baqa' għaddej. Ara, hekk qalu ġifieri. U baqgħu għaddejjin. Inti kont għedt qabel l-elezzjoni, kont għedt illi internazzjonalment dawn l-affarijiet li ġraw, meta kellna l-Prim Ministru Joseph Muscat, se tagħmel ħsara irreparabbli, kważi biex inkun eżatt, kważi irreparabbli. Illum il-ġurnata tara li hemm xi ċans insolvuha dil-ħsara? Minn dikinhar li konna f'dik is-sitwazzjoni għal lum, ġaraw ħafna affarijiet. Xejn xejn jirriżenja Prim Ministru. Kellna uffiċjal Chief of Staff li rriżenja u qiegħed involut anke f'każijiet il-Qrati. Irriżenja Ministru. Għandna Kabinett ġdid, għandna Prim Ministru ġdid, jiġifieri ġraw ħafna affarijiet. U llum jidher ukoll li dawk ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja qegħdin naħduhom on board. Jiġifieri llum iva, nistgħu mmorru diġà b'wiċċna minn quddiem l-Ewropa u nibdew nirreparaw il-ħsara li saret lil pajjiżna. Ħa nkun ċar ukoll issa, min kien qed jagħmel il-ħsara għax kien qed jgħid isma' hemm bżonn li l-istituzzjonijiet Ewropej jagħtu każ x'inhu jiġri f'Malta. Issa li l-affarijiet qegħdin jirranġaw, għandu jkun raġel ukoll, li jerġa' jmur fejn għamel ħsara u jgħid isma' iva, l-affarijiet issa qegħdin jitranġaw. Għax dik li titlob illi inti mbagħad tkun patriot. Imma trid toqgħod attent, ha, ma nispiċċawx nerġgħu nibdew inwaħħlu f'min imur jgħid x'qed jiġri. Mhux qed ngħid illi jiena, isma' xi ngħid, le le, ma titfalix kif, jien qed ngħid illi min tkellem qabel meta l-affarijiet ħass li kienu ħażina, Issa li l-affarijiet qed jitranġaw għandu jkun raġel ukoll u jerġa' jmur jitkellem ukoll. Mhux issa joqgħod kwiet. Ħalli ħsara li saret, mhux qed ngħid li ħsara saret tort tiegħu, ma ħsara li saret u mexxieha. Għax qabel konna ngħidu li kien tort ta' daw in-nies li jmorru jitkellmu barra. Jien qatt metta. Attenti ma nafx.

Ħsara għax kellu aġenda differenti mill-ġid komuni tal-pajjiż. Kien hemm. Imma l-ikbar ħsara ssir meta tagħmel l-affarijiet korrotti hawn Malta, meta tinqatel ġurnalista, ta' mhux meta xi ħadd imur jgħidha. Grant, u għedtha fuq dal-programm, għedtha jien. Hekk. U għedtha u qed tikkwotani ngħidha. Għedtha fuq dal-programm. Il-ħsara ma saritx minn Daphne jew minn uliedha jew mill-familjari tagħha, saret minn min qatilha u ordna l-qtil tagħha. Ċara. Imma issa li l-affarijiet qegħdin jimxu bil-kors tal-liġi, qegħdin nagħmlu r-riformi li għandna bżonn, Nifhem li bħalma l-Gvern issa jrid imur jirranġa isem Malta, min ukoll dakinhar kien qiegħed jgħid li hemm il-ħażin, issa jrid imur ukoll jgħid l-affarijiet qed jirranġaw. Naħseb it's only fair, min hu patrijott vera, da x-xogħol għandu jagħmlu.
Ejja nitkellmu ftit fuq il-futur issa. Inti kif tħares lejn il-futur ta' dal-pajjiż, se nibdew mill-pajjiż, illum il-ġurnata jekk kieku kellek Ara jiena ottimist kbir, jiġifieri jiena ottimist, jiena l-ewwel nies daw l-aħħar ftit ġimgħat rajt il-Partit Laburista reġa' ssaħħaħ sew. Jiġifieri bdejna l-kampanja bi 9,000 ruħ li huma eliġibbli biex jivvotaw, spiċċajnieha b' kważi 18,000 ruħ, jiġifieri rdoppjajna f'temp ta' ftit ġimgħat. L-entużjażmu li rajt ġo kull roqgħa li mort madwar Malta u Għawdex huwa kbir. U għadu hemm. U naħseb li anke l-mood fil-pajjiż qiegħda tinqaleb. Sfidi għandna, mela m'għandniex l-ewwel sfida jiena ngħid, ġifieri apparti tal-governanza li din qed nintikiljawa, hija l-isfida li l-ekonomija nerġgħu ntuha l-ispinta. Naħseb li issa ħa jerġa' jidher li jkollna stabilità politika hija importanti. Dak hija għax l-inċertezza taffettwa l-ekonomija. Importanti wkoll li l-mudell li aħna użajna dawn l-aħħar seba' snin, li nkunu viċin tal-business, mhux li nitmexxew mill-business, li nkunu viċin tal-business, ma narmuhx, ma niskartawhx, nżommuh għax ħadem, l-ekonomija kibret u rridu nkomplu nkabbruha. Jiena nifhem li rridu nagħtu ċans li jkun hemm aktar firxa ta' ġid, jiġifieri L-opportunitajiet għandhom ikunu l-istess għal kulħadd, mhux biss għal erba' min-nies, u l-ġid li nħolqu, imbagħad il-gvern irid jintervjeni biex jasal għand kulħadd. Per eżempju, l-pagi ta' nies li jaħdmu mal-kuntrattur li, fl-opinjoni tiegħi, irridu nirranġawhom. Ġifieri dik hija l-ewwel sfida, l-ekonomija u t-tqassim tal-ġid. Imbagħad għandna sfidi oħrajn, li jien għalija l-ambjent huwa importanti ħafna, dawn is-sentejn irridu nagħtu ħafna, ħafna attenzjoni lill-ambjent, intellgħuh 'il fuq, fuq l-aġenda nazzjonali. U jiena tinkwetani s-sitwazzjoni fil-Libja. Jiġifieri s-sitwazzjoni fil-Libja tinkwetani, mhux biss għax aħna viċin u ekonomikament tista' taffettwana, imma anke minħabba l-instabilità hemmhekk twassal għal aktar immigranti li jiġu lejn il-Mediterran mingħajr ma rridu lejn Malta. Jiġifieri dawn huma kollha sfidi li rridu nittakiljaw. Bla dubju għandna r-rieda li nagħmluhom, għandna l-kapaċità li nagħmluhom. Il-partit tagħna u l-Gvern ħareġ iżjed magħqud u b'saħħtu minn dal-kuntest. Kien hemm ir-riskju li ninfirdu imma ma nfirdniex. Konna rġiel biżżejjed biex Jekk kien hemm xi ħaġa bejnietna żammejnija interna u naħseb issa iva għandna opportunità li nkomplu nagħmlu l-ġid bħalma għamilna f'dawn is-seba' snin. Mela hawn ħafna nies illi kemplutna matul il-ġimgħa u ma rridunix noqgħod insaqsik dawn, irridu ninsaqsik fuq il-verona, fuq il-coronavirus. U fil-fatt, aħna se nifqu għal waqfa qasira. Meta niġu lura se nsaqsik, iva, se nsaqsik jekk għandniex hawnhekk Malta min hu infettat u jekk jaħsibx li dalwaqt se jkollna, issa li anke waslet l-Italja, jkunu magħkom minn hawn ftit ieħor.